Eý türkmen milleti! Hiç sorap gördüňizmi özüňize, Türkmenistanda näme üçin munuň ýaly ýaman sistema bar? Köpiňiz Russiýa munuň sebäpkäri diýip bilersiňiz. Ýöne biziň ýaly Sowet Soýuzyň düzüminde bolan Latwiýa, Litwa we Estoniýa döwletleri oňa garamazdan, ösen döwletleriň düzümine girdiler. Adamlar ýurduny ösdürdiler we demokratiýa getirdiler. SSSR-iň düzümindäki başga döwletler-de Türkmenistana garanda oňat ýaşaýarlar. Biz näme, gara gargamy? Şu soragy soradyňyzmy özüňize? Bir ýurduň betbagtçylyklar içinde ýa-da parahat durmuşda ýaşamasy diňe o ýurdy dolandyrýan hökmete bagly däl. O ýurtda ýaşaýan her bir raýat, garrysy, ýaşy, aýaly, erkegi, şäherlisi we obalysy munuň sebäpkäridir. Ýurduň güýçli ýa-da gowşak, ösen ýa-da yza galar bolmasy Diňe hökmetiň adalaty ýa-da kanagatsyzlygyna bagly däl. Baştutan nähili bolsa bolsun, gahryman ýa-da diktator, gowy ýa-da erbet, bu adamlar hemişe halkyň içinden çykan adamlardyr. Halkyň bir bölegidir, onuň aýnasydyr. Aýtjak bolýan zadym, her halk özüne mynasyp hökümeti döredýär. Şotlandiýa taryhçysy Tomas Karlaýl, Halk bir palçykdyr. Bir gün bir gahryman çykyp, o halka şekil berip heýkel ýasar diýipdir. Bu gahrymanlara meselem bolup, Sezar, Napoleon, Sokrates, Çingiz han ýa-da Hezreti Muhammet. Bu şahyslar Öz halkynyň we milletiniň güýçli tarapyny ulanyp, güýçli bir heýkel gurdular. Tolstoýyň aýtmagyna görä, bir halk öz gahrymanyny özi döredýär. Öz halkynyň içinden ösdürip ýetişdirýär. Muňa meselem bolup, Germaniýada Birinji dünýä söweşini başlatan Ikinji Wilgelýam däldi. Halkyň şol wagty ruhundaky ýaman şahsyýetleriň Wilgelm, Bismark ýa-da Hinderburg ýaly döwlet adamlarynyň ýüzünde aç-açan bolmasydyr. Ýa-da taryhda güýçli bolan Rim imperiýasyny Neronlar, Karahallylar ýa-da Homeduslar ýykmady. Gaýtam, rim halkynyň soňuny getirip bilmedik uzyn we weýran ediji söweşleri halkyň ruhy baýlygyny ejizleşdirdi. Rim halky başyna nejis we ahlaksyz tirany getirdi we soňunda asyrlardyr gülläp ösen imperiýa öz-özüni darma-dagyn etdi. Görşüňiz ýaly, Tomas Karlaýl we Tolstoý Tolstoýyň aýdanlary aslynda bir teňňäniň iki ýüzi ýaly. Halkyň içinden beýik gahrymanlar ýa-da zalym diktatorlar çykyp biler. Munuň sebäbi halkyň öz içindäki ruhy we ahlaky ýagdaýydyr. Ýagny, orsça aýdanymda,

Häzirki ýalanjy oppozisiýa adamlary kameranyň öňüne çykyp boş-boş samyrdap halkyň kellesini aýlap dur. Halkam olaryň her gepine ynanyp arkasyndan gidýär. Birazjyk öz pikiriňiz bolsun. Aýdan zatlaryna düşünip analiz ediň. Ýaşlar, esasanam biz häli köp zady görmedik we bilmeýäris. Bizi aldamak aňsat. Her adamyň gepine ynanmaň. Sizi öz bähbitleri üçin ulanar, soňra ortada galarsyňyz. Geliň hemmämiz agzybirje bu sistemany ýok edeliň. Ýurduň geljegi biz. Wagtynda sistemanyň içinde işlän adamlar eýýäm garradylar. Şolaryň goşalndy bilen bu sistema gurulmadymy? Ýaman tiz ýadyňyzdan çykardyňyz olary. Ýatdan çykarmaň. Bu oýanyşa täze pikir. Täze nesil, täze gan gerek. Türkmen ýaltadyr. Aňsat ýol bilen pul tapjak bolýan adam näçe gördüm men daş-töweregimde. Biri-birini satjak bolýan, aldajak bolýan, özüni urduryp pul işlejek bolýanlaram bar Türkmenistanda. Başgasyny ýalandyryp ýa-da gorkuzyp pul alýanlaram bar. Wezipesini ulanyp wzýatka alanlar, bularam bir tarapdan ýalta, hem-de şahsyýetsiz adamlardyr. Ýa-da internetde bir wideo bardy, gören bolsaňyz. Çölüň içinde turistler suw almak üçin bir gyzy tapýarlar. Ol gyzam bularyň turist bolanyny görüp, bir litrelik kolany bäş dollara satýar. Turistleri ýörän koşelýok ýaly görýär. Bu wideoda Hem ýaltalyk, hem ýalanjylyk hem-de şahsyýetsizlik bar. Ýa-da, Ine Türkiýede türkmenler köp. Siz aýdyň, dogryňyzy aýdyň. Türkmen türkmeni aldap, sokup ýöränokmy? Biri-birimizi eýe çykjagymyza gaýtam biri-birimiziň altynda çukur gazýarys. Şonuň üçin türkmen türkmeni görende görmezlikden gelýär. Ýaltalykda iň köp janymyň ýanan ýeri Geçen ýylyň aprelinden bäri dünýäniň her künjeginde türkmenler çykyş edip, nägileligini az-köp aýtmana başlady. Ýöne köpimiz häli hiç zat eden ýok. Ynha, başgalar-a edip dur-a, men gelsem we gelmesem-de näme üýtgär diýip aýdanlar bar. Size gerek dälmi bu ýurt? Siziň öýüňiz, maşgalaňyz, ojagyňyz dälmi Türkmenistan? Näme üçin siziň etmeli zadyňyzy başgalar etmeli? Sizem soňra taýýar aşa oturjakmy? Ýok. Haçan hemme kim aýaga galar, şonda diktator sistema ýok bolar. Bäş-on aktiwistiň eden zady bäş million türkmene ýetmez. Özüňe Ve başgasyna hormaty yok türkmeniň. Muňa meselem bolup bir ýerde oçra dursuňyz. Çörek ýa-da sprawka üçin. Ýöne hemme ýaly oçra durmak ýerine özüni akylly hasaplaýanlar bar. Tanyş üsti bilen işini bitirjek bolanlar çykýar ýa-da oçry bozjak bolanlar çykýar. A daşarda duran ýa-da oçra duran gara daňdan bäri oçra duran onça adam adam dälmi? Hemmämizem deň. Hemmämizem adam. Muny ýadyňyzdan çykarmaň. Başgasyna bir zat etmezden burun özüňize ediň. Siz size ýakan bolsa, soňra başgasyna ediň. Ýakmasa etmäň. Açgözlük. Biziň biziňkiler halala ýa-da harama garamadan hemme ýerden gelen puly kisesine urmana çalyşýar. Açgözlük Türkmenistanyň hemme ýerinde. Hemme kimiň kellesinde diňe maňa bolsun pikiri bar. Wzýatka muňa iň oňat meselem bolup biler. Arkasyny özüňiz pikir ediň. Wzyýatkaryny adamlar nähili alýar, nähili berýär, nädip bu sistemany ýöredýärler, onlary siz kelläňizde özüňizem ýaşadyňyz, özüňizem berip ýörensiňiz wzyýatka ýa-da alyp ýörensiňiz, ony siz düşüniň. Din we ynanç temasyna gelsek, meniň öňler aýdan geplerim üçin meniň dine garşy bolanymy köp kişi düşündi. Ýöne Türkmenistanda din haýsy ýagdaýda, habaryňyz barmy? Bir sajakda arak içildikden soňra biz Alla Tagalla doga edýäris. Köpräk ber, bereket ber diýip. Heý, içiňizde näçe adam din kitabyny açyp okady? Alla Tagalla bize näme diýýär? Adamyň aklyny bulandyrýan her içki haramdyr. Arak içen adamyň kyrk gün gün namazy kabul bolmaz. Ýöne Biziň adamlaryň mundan habary ýok, habary bolsa-da işine gelenok, öňkisi ýaly dowam edýär. Gul hakkyny iýmek, iň külli günädir. Ýöne, biz näme etdik, biri-birimiziň hakyny iýdik. Ýene biri soranda, biz Müsliman diýýäris. Müslimanlygyň şertleri bar, şolary jaýyna getiriň birinji, ondan soňra Müsliman men diýiň. Ynançsyzlyk

Ahlaksyz, gödek, egoist, ogurlyk başlar. Egoizm. Men Ýaradan hakynda aýdýaryn. Din hakynda, islam dini ýa-da hristian dini hakynda aýdam ýok. Her kimiň Ýaradany başga. Şonuň üçin öz Ýaradanyňyzy ilk bolup öz içiňizde gözläň. Biziň bir gepimiz. Bir soňraky gepimize deň gelmeýär. Çagalarymyzyň öňünde özümizi alyp barşymyz nähili? Hiç düşündiňizmi? Çagalarymyza ýalan gürleme, hiç kimi aldama, bu oňat däl, çilim çekme, arak içme, muny etmek erbetdir, günädir, Ýaradanyň gahary gelip jeza berer diýýäris. Ýöne ene-atalaryň özleri ýalan gürleýärler, aldatýarlar. Çaga-da muny görýär. Ilk başda çaga haýran galar, näme üçin ene-atam maňa öwretdiklerini özleri edenok diýip. Soňra ene-atanyň gepine gulak asmamana başlaýar. Olaryň gepine ynamy gaçýar, hormatyny ýitirýär. Oňat we erbet zat hakynda gürrüňler Çagalar içiň içi gysma geler we diňlemezler sizi. Soňra ene-atalar, Häzirki çagalar artyk hiç kime gulak asanok, hormat goýmana bilenýoklar diýip şikaýat edýärler. Çaga diýlen zat boş bir toprak ýaly. Näme ekseňiz, ony toplarsyňyz. Iň esasy problemamyz erkeklerimiz diktator. Öýde erkek näme diýýän bolsa diňe şo bolmaly. Aýalyň gepi hiç zat. Erkek Içip gezse, oňa erkek diýýärler. Erkek içse-de gezse-de hiç zat bolmaz oňa. Ýöne aýal içip gezse, oňa jelep diýýärler. Maşgala döwletiň bir bölegidir. Her bir ojak döwletiň bir parçasydyr. Eger maşgalanyň içinde diktatorlyk bar bolsa, döwletde-de diktatorlyk boljak. Haçan maşgalaňyzyň içinde diktatorlygy durdurarsyňyz, şonda döwletdäki diktatorlyk durar. Ýadyňyzdan çykarmaň.

Biziň içimizdäki adamlar, biziň daş-töweregimizde olar ýaşap ýör. Bile ulaldyk, bile bir mekdebe gitdik. Olaram biziň ýaly adamlar. Men bolsam menem ederdim diýenler bar içimizde. Uly wezipede men oturan bolsam menem ogurlardym diýen adamlar bar.

Şonuň üçin haýran galmaň, nirden geldi bu adam diýip. Iň soň ýaşlarymyza ýüzlenmekçi. Geliň, hemmämiz deň hatarda ýöräli, şonda biz bu söweşi gazanyp bileris. Biz ýaş, aktiw, diktator sistema işlemedik we bu sistemany ýykjak bolýan ýaşlar. Geliň hemmämiz bile hereket edeliň. Öz aramyzda.

Bu aýdan zatlarymy Finlýandiýa halky iki ýüz ýyl mundan ozal düzeldip bildi. Olaram wagtynda Şweýsariýa we Russiýanyň eliniň altynda ýaşadylar, biziň ýaly. Ýöne häzir Finlýandiýa ösen döwletleriň hatarynda. Ýyllyk her adamyň girdeýjisi kyrk müň dollaryň üstünde. Bu adamlaryň ýurdunda Ne tebigy baýlygy bar, ne dogry düzgün topraklary bar. Interneti açyp görüň, Finlandiýa nähili bir ýer. Hemme ýeri daşlyk, tokaýlyk we batgalykdyr. Ýöne, tebigy şartlar bu halky durduryp bilmedi. Adamlar şahsyýetlerini, pikirlerini, düşünjelerini we dünýä garaýşyny ösdürip,